mũthikĩrĩria wakwa ũyũ oro rĩngĩ nĩ JM Kariuki ndakwĩrire ũnjoini tũthiĩ tũkĩanagĩrĩra tũtikanaikio ndiandĩkũ na tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa irua rĩa anake aitũ tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa njohi ciana-inĩ citũ na nĩ tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa ciana cia wa mwana wa mũirĩtu nĩgetha tũtige kũmatigithũrana tũtige kũmatigithũrana mwana nĩ mwana na no mũhaka mwana wothe arangĩrwo Eh, ndĩrathikĩrĩirie mũthuri ũmwe akĩaria re- eh, tv-inĩ ĩmwe ya iria ciĩkuo kenya Na mũthuri ũcio nĩ wa kanitha na nĩ ta ũmanjĩtie maũndũ maya ma irua rĩa anake na aroigaga o ũrĩa tũrageria noguo kũrathũka o ũrĩa tũrageria noguo kũrathũka nĩ njĩrega kũigua mũtumia ũngĩ akiuga atĩrĩrĩ mwana wake nĩ aruithirie na kanitha na rĩu arenda kũgeria athuri na wathikĩrĩria nao athuri nao maroiga irua rĩtigĩrwo kanitha I mean, riu- rĩtigĩrwo athuri riume kanitha-inĩ rĩu ĩ kanitha ndĩbĩrĩte ndĩnaremwo nĩ irua tondũ ũrĩa rera ciana ti wega aca kĩu tikĩo kĩratũmire kanitha ĩbĩo na rĩu mahĩtia nĩ atĩ kĩrĩa kĩratũmire kanitha ĩbĩo nokĩo kĩngĩtũma athuri mabĩo koguo nĩ ngwenda athuri mathikĩrĩrie nĩ ngwenda mũciari athikĩrĩrie na nĩ ngwenda ona kanitha ĩthikĩrĩrie nigetha tu, tu, tu avoid mutego uyu tu avoid mutego uyu tondu rimwe na rimwe hindi turahunjia ihunjio iria turahunjia turera maundu maria turia mataro maria turahe ciana ri mataro maya maingi ongo ni mari makoretwo makihunjio ni ni ni- ni ni- ni andu aria meitaga he andu angi na o group ingi nayo ng'eni na ni ng'eni itaga ati life

tũgeciria tondũ o nĩ mahotete rĩ then ũndũ ũyũ nĩ wega gwĩka na tuo tũmĩaria njarie twa gwitũ tondũ eh, nĩ tũthikagĩrĩrio mũno rĩ tũmĩaria njarie tũu natuo tũkoya ũhoro ũcio tũkaũhunjia mũno ũhoro ũcio ũkahunja na kahinda kanini mũno andũ mothe makanjĩrĩria gwĩka maũndũ mau maũndũ marĩa maroiga na ti maũndũ mama nderutire na rĩakwa nĩ gũtũrĩte kwĩrĩtwo raya atĩ mũthuri presence ya mũciari wa mũthuri nĩ very important he mwana wa kahĩ rĩu ithuĩ tũkĩoya tũgĩũka tũgĩtua ũguo nĩguo gwitũ tũkĩanjĩrĩria kũhunjia message ĩyo no ũtuĩria wacoka gwĩkwo rĩ amerika rĩ tondũ niĩ ngwĩraga diaspora yakwa nĩ amerika rĩ ũtuĩria wacoka gwĩkwo rĩ gũkĩoneka kwa mũhano ona mũndũ mũirũ wa amerika nĩ ahũthagĩra mahinda maingĩ mũno na ciana ciake gũkĩra mũthũngũ no moimĩrĩra ma mũndũ mũirũ matikoragwo me mega ta ma mũthũngũ ũrereinĩ wa ciana ha ha thutha wa gũte kahinda gothe magĩciria ĩyo nĩyo solution already nĩ ũndũ mũndũ mũirũ ekaga koguo ũguo rĩu nĩ ta kũmĩetha na ũrĩa ũmĩrĩte

kweheria myths icio ciothe na gũkwĩra atĩ mũthũngũ ti tondũ nĩ arĩirie ciana ciake ti tondũ nĩ oĩ ngai gũtũkĩra na ti tondũ nĩ oĩ- nĩ mũgĩ gũtũkĩra arahota gwĩka maũndũ mau aca mau mothe ũngĩtĩkia wĩtĩkĩtie maũndũ ma maheni teciria ũhoro wa maũndũ maya teciria ũhoro wa maũndũ maya maigana ũna Eh, we mũthũngũ ũrĩa ũkoraga mombatha

agakorwo na mwana akĩtunywo license yake ya ũndagĩtarĩ na akĩohwo na mũtumia wake i- isitoshe akĩmũtiga akĩũra rĩu kĩrore ũndũ ta ũcio rora ũndũ ta ũcio wĩyũria ũhoro wa njamba itũ yarĩ minista mahinda matarĩ kũnene ĩrĩga gũthiĩ kũndũ gwĩtagwo Auckland Australia agathiĩ akahutahutia mũirĩtu ũrĩa wamũrehagĩra anga irio mũkawa oh boy ona ndararia yerirwo oime kũu mũthenya oro ũcio no kenya ndahutĩkaga no ũkrandi mũirĩtu ũcio nĩ mũiganu amũingatithie kũu kũu nĩkuo kũrangĩra ciana kũu nĩkuo kũrangĩra irĩtu na maũndũ mau mothe ndũire-inĩ itũ nĩ marĩ kuo wĩyũria ũhoro wa wĩyũria ũhoro wa mwana eh, mawatho ma kũrangĩra ciana atĩ mwana ndangĩenderio njohi mabũrũri mau matũheaga mũhuhu kwao mwana ndangĩenderio njohi tondũ no nginya etio kĩbandĩ kwa mũhano wa amerika nĩ kũrĩ atumia meĩtaga mothers against drug driving atumia arĩa mathũire andũ arĩa manyuaga ma- matwarithagia ngari marĩa rĩu tondũ nĩ mamoragĩire ciana mũno barabara tumia acio nĩ mathiaga magakora mwendia wa njohi makamũtũmĩra mwana ũkamwenderia njohi ũgacoka ũkona borithi ciaingĩra gwitũ mũtumia ndangĩka ũguo nĩkĩo igua atumia aitũ magĩthiĩ makademonstrate bara magĩitaga njohi makoneka ta marĩ andũ akĩgu mũno no nĩ ogĩ nĩ ogĩ nĩo maramenya nĩ ruo rwa mwana na nĩo maramenya no no tũtũre rĩu tũ- tũ- twambararĩtie arĩa rũraya tondũ nĩ athũngũ

makamenya kanitha ĩkahara nĩ eh, igũtha rĩrĩa mekũgũthwo na rĩu ũguo nĩguo ithuĩ tũtetĩkĩtie maũndũ mau tũtiĩkaga no tũtingĩhota tondũ mau nĩ mawatho mene acio nĩ andũ ma- ma- ma- mahotete gũthoma ũndũire wao na maũndũ mao koguo makamenya mwana tũkũrangĩra ũũ koguo na magĩcoka gũka kwaria rĩ na kanua rĩ mũhunjia ona akĩhunjia na kanua mũhunjia no athiĩ kanitha-inĩ tondũ nĩ twendete mũno ahunjia a amerika nĩ kũrĩ meho twĩroragĩra tarĩ ndini tarĩ o ndini na twamerorera wahota kũigua akiuga ciana iria i kanitha ĩno nĩ ndacirathima nĩ ikuona mawĩra airĩtu matikũgĩa nda na ciana itikũnyua njohi na maũndũ mau mothe ciana icio ikagimara na itiĩke nĩkĩ tondũ bũrũri wao wĩna watho na nĩ ũrarũmĩrĩrwo thiĩ woe kĩhunjio oro kĩu ũthiĩ ũhunjie nairobi tondũ nĩ ũraiguire kĩhunjio nĩ anjũ austin thiĩ ũhunjie nairobi

ĩgĩcira yahunjĩria ciana citũ nĩ ikwagĩra Iki- makiugaga atĩ mwana ũmwĩre maũndũ me mũnini o- atĩ ndakoima njĩra ĩyo aa mũndũ ũrĩa ũrendia njohi ndaretigĩra mwana na hau nĩho thĩna ũrĩ ũcio nĩguo thĩna wĩ ũria ũhoro wa high school ciana citũ atĩ no ũtige thukuru anytime mabũrũri maguo rĩngĩ diaspora yakwa nĩ america america mwana ndangĩtiga thukuru oro ũguo agĩkwenda mĩaka 16 onwo street nĩ nĩ ekũrio nĩkĩ ũreka haha koguo nĩ ũthiaga high school ũkaigua ciana iria irekire kĩgerio kana cianjanĩirio harĩa cianjanĩirie irarĩkanĩirie ciothe 90% 80% nĩ ka percentage kanini mũno iroimĩrire na hena itũmi rĩngĩ mwana nĩ mũrwaru rĩngĩ mwana nĩ arathire aragĩa nda nĩ magĩaga nda uga matigĩaga nĩ magĩaga na magacoka magacoka ithuĩ tũratũire tuaga kahũa ciana ici tuaga kahũa ciana citũ nĩ ciumaga thukuru igathiĩ ikandĩkwo ona okorwo nĩ mawĩra ma mĩiri okorwo nĩ airĩtu aitũ nĩcio icio nĩ ikomirwo nacio nĩronire ũrĩa iragĩire nda hĩndĩ ya gĩthomo kĩrahingirwo maũndũ mau mothe tondũ mwana ti mũrangĩre koguo mũtikae tũtikae gwĩciria atĩ wĩ mũciari atĩ thiĩ itũra rĩanyu ũrore wone aciari arĩa kũrĩ aciari ũngĩona aya nĩo role models coka wathiĩ ũkakora ciana ciao cianangĩtwo ciothe tondũ gũtirĩ watho ndũkae kwĩhoka kiugo kĩrĩa ũkwĩra mwana waku gĩ giki ndũkae kwĩhoka kiugo kĩrĩa ũkũhunjĩria mũcirika waku na wĩ mũthuri ndũkae gwĩtĩkĩra gwĩtĩkĩra- gwĩtĩkia kiugo kĩrĩa ũkwĩra andũ arĩa megũka kũruithia ciana ũgĩkũyũ to ti kĩiganu thirikari kũrĩa tũrĩhaga igoti ritũ no mũhaka ĩtĩkĩre ĩrangĩre ciana na rĩu tũkwambĩrĩria tũgũthiĩ na kaunti kuma ngavana tũikũrũkĩte mũndũ oka gũ- gũtwetia kura rĩ tũkamũria nĩ wĩtĩkĩrĩte kũrangĩra ciana citũ na njĩra ĩno na ĩno na ĩno Tũ- twanjĩrĩrie hau nĩronire ngavana bũrũri-inĩ wa gĩkũyũ ũraheaga anake mbeca atĩ matige njohi atĩ amahake matige njohi rĩu rĩu rĩu rĩ andũ aitũ rĩ please common sense

teyũria irui ithuĩ tũkĩrua twathiaga tũkerwo eh, nĩ warua ĩ thiĩ ũmũgũrĩre capsules cigana ona harĩa nduka-inĩ nduka-inĩ capsules capsules icio nĩ ndũ nĩ antibiotics antibiotics muthondeki wa ndawa icio agĩkũya america ndarĩ hĩndĩ ecirĩtie atĩ ĩrĩendagio tũtuka-inĩ nĩ andũ matathiĩte gũthomera ũhoro wa ndawa matoĩ nginya ũhoro wa ndawa ĩyo environment-inĩ ndawa ĩyo nĩ ya kũnyua no ĩrahũthĩrwo ĩraitĩrĩrio mwĩrĩ rĩu ũkĩũria maũndũ ta mau marĩkwo mĩaka mĩaka ũmwe ĩrĩ ĩtatũ ĩgakwo magĩkwo mĩaka mĩingĩ mũno na gũtirĩ mũndũ ũraria gũtirĩ mũndũ ũraria nĩkĩo ũingĩraga nyũmba ya kĩrui ciothe ũkaigua iranunga ũndũ ũmwe tondũ wa antibiotics icio na tũraihũthĩra ũru rĩu rĩu maũndũ maya mothe maũndũ maya mothe tũrabatara kũmaria andũ aitũ

cio tuganaga tugikobagia kuma kuria tugiciragia tweka taoni tu no gutire gutire watho watho watho watho andu aitu na kiu ni kio mu Afrika ri watho ati weka u teurie kwa muhano tungitikaniria ithuothe ati kanitha yamenya we nä orenderia ciana njohi ukahingwo kanitha na magathiä makamenyithia athuri a kä ama a itå ra rä u mwaki å cio

gũkũ athuri maroiga tũcoke athuri ti akĩgu harĩa athuri hatitangagwo maĩ kĩrĩma arũme nĩ kĩgariũre maũndũ maya mothe nĩ tũgwĩka ngai witũ mbere thayũ thayũ nyũmba itũ nĩ tũgũtoria ciana citũ itingĩthira twĩroreire itingĩthira twĩroreire ta generation yakwa generation yakwa ciana ciathira ciathira nĩ idi ciathira nĩ njohi ciathira andũ tũthomete nao ũngĩciria ũhoro wao kaigua ruo rũingĩ gĩcoka gũthiĩ wathiĩ kwĩ kwĩ mũthũngũ aretana high school reunion andũ marĩ mĩaka mĩrongo ĩrĩ o ũrĩa manjanĩrĩirie natharĩ marĩkĩtie na no- marakwĩra no mũndũ ũmwe tu ũtarĩ ho

ũkweherere nĩ ngatho na mũrorathimwo thayũ thayũ thayũ wa nyene